ɛma onimpa kɔ ne bɔfoɔ nkyɛn enti sɛ woyɛ gyidini a it is a privilege for you to die mm. because you know sɛ it gives you the chance hmm. to see your maker. Amen.
It gives you the chance to be with your maker. Hmm. na mmom sɛ bɔne wɔ hɔ deɛ a ɛne meka kyerɛw sɛ owuo de nipa bɛkɔ amanneɛ mu na yɛnim sɛ enti yɛtwa mfoni no akyerɛ me ne wo sɛ yɛ nua bi a wawu mm. yɛ papa bi a wawu yɛ busuani bi a wawu no mm. asase yi so na yɛnhu ne bio nanso me ne wo kasa yi ɔte ase ɛfiri sɛ yɛnim sɛ sɛ yɛnya dwiri asase yi so ntamadan gu a sɛ yɛni mpadua yɛka gu na ɔkra no firi mu a ɔkra no bɛnya efie wɔ soro ayɛ dɛn akɔtena mu aha. Na yɛnim sɛ sɛ wɔnya dwiri yɛn asase nso ntomadan yi a. Sɛ yɛdwiri a.
Yɛbɛnya efie a ɛfiri Onyankopɔn. Yɛbɛnya efie a ɛfiri Onyankopɔn. Ɛdan a wɔamfa nsa ansie. Ɛdan a wɔamfa nsa na ɛsiiɛ. A ɛwɔ hɔ daa. A ɛwɔ hɔ daa ɔsoro. Ɛfiri sɛ. Ɛfiri sɛ. Yei mu deɛ. Wei mu a yɛte yi deɛ. Yɛsi apini. Yɛsi apini wɔ yareɛ ho. Na yɛne. Yɛsi apini wɔ ɛka ho. Yɛsi apini wɔ adwuma ho. Yɛsi apini wɔ awareɛ ho. Saa. Yɛsi apini wɔ abawuo ho. Saa. Yɛsi apini wɔ nimpadua yi mu. Nanso ɔsoro fie no deɛ, sɛ yɛnya kɔ kɔtena mu deɛ a, yɛnsi apini. Hallelujah.
Brother let me tell you, sister let me tell you, I have a good news for you. Sɛ wopɛ wo berɛ so mfasoɔ di a, you need to die as a saved soul. Amen. Sɛ wopɛ sɛ berɛ a wobrɛ amane a wonhu yi nyina no wopɛ nsakyeraeɛ a, wu sɛ obi a wowɔ nkwa wɔ Awurade mu na ɛna ɛde nsakyera bɛba. Ma menka ahintasɛm yi kyerɛ wo. Nneɛma bi a ɛgye gu wɔ asase yi so, ɔsoro wɔ hɔ sɛ ɛbɛyɛ nsiesie. Mm, mm. Adeɛ biara a ankɔ yie ama wɔ asase yi so no, ɔsoro wɔ hɔ sɛ ɔbɛyɛ nsiesie. Nti Bible se adaa no ɔdefoɔ no wuiɛ, ohiani waa no nso wuiɛ. Na Abraham ka kyerɛ sikani sɛ, wonim, aha sei no, yɛwɔ ha se yɛyɛ nsiesie. Deɛ ɛkɔɔ yie maa wo no, yɛn nkɔ yɛ ama wo no yɛyɛ ma no kɔ yie ma wo nti ohiani wei deɛ ɔte ase no ohunu amane mm. odi nhia odi kɔm ekuro tutu no yɛnfa no anyɛ hwee mhm. na mmom afi na ɔsoro ayɛ nsiesie ma ne ho adwo no ma ne ho atɔ no afi na woso wo brɛ mm. nti wɔ papa ne hia mu no nyinaa he decided to die as a safe soul. Mm -hmm. Ɔdɔfo tie, ɛmfa wo ne deɛ wonam mu abrabɔ yi mu, ɛmfa wo ne ateetee ne yareɛ ne kɔdaa nda bi a ɛda wo so, hyɛ wo ho den wɔ Awurade mu sɛ, sɛ wobɛwu a, wobɛwu wɔ Awurade mu. Amen. Sɛ ɛnyɛ Awurade mu deɛ, then forget it. Mm. Ɔse, wei, ɔbrɛe, afe na ne ho atɔ no. Onua dɔfo a wɔbrɛ, onua dɔfo bi yareɛ ne tetew, ma meka asɛm kyerɛ wo, yareɛ wei a ɛtetew yi, Wadi w'akyi akɔ ara ne adaka mu but ontumi ndi w'akyi mfa nkɔ ɔsoro fie no a yɛamfa nsa na esi yɛ no ontumi nkom. Ontumi nkom. Your soul is important. Okra no ho hia Awurade. Nti bɔ mmɔden sɛ wobɛtutu w'anammɔn yie. Ɔdɔfoɔ nneɛma mmienu, dɔ Onyankopɔn, ɛnyɛ nyame foforɔ bi nka no ho, na dɔ wo yɔnko sɛ wo ho. Amen.
Mhm. Ɛfiri sɛ, Ɛfiri sɛ, yɛn mu deɛ, yɛn mu deɛ, yɛsi apini, yɛsi apini, na yɛn ani agyina sɛ na yɛn ani gyina sɛ yɛbɛhyɛn yɛn fie a ɛfiri soro no yɛbɛhyɛn ɔsoro fie no mu afoa soɔ. afoa so.
Ɛno na sɛ yɛhyɛ a, Ɛno na sɛ yɛhyɛ a, yɛnhu yɛn adagya mu. yɛnhu yɛn adagya mu bio.
Ɔdɔfoɔ tie, asase so a yɛte yi deɛ, ɛnyɛ bɛtɛɛ.

ɛkɔm bi a ɛde wo mm. amanneɛ bi a wonam mu wɔ ateasefoɔ asase so no ɔsɛ sɛ yɛnya ɔsoro efie no kɔhyɛn mu a yɛnhunu saa nneɛma no nyinaa mm-hmm. bio it is my prayer sɛ we will die as a safe soul so that we will not hear the news of corona virus again amen
ɛyɛ me mpaeɛ sɛ Yɛbɛtena ase ama Awurade, ne yɛawu wɔ Awurade mu, na yɛante atipaeɛ ho asɛm, yɛante diabetes ho asɛm, mm. yɛante cancer ho asɛm, mm -hmm. yɛante robbery ho asɛm, mm -hmm. yɛante awudie ho asɛm, na mmom asɛm a yɛbɛte nyinaa yɛ animonyam ne aseda nka Nyame aguamma a Woyi wiase bɔne kɔ. Ɔdɔfo, tie! Ɛda bi reba a w'abrabɔ mu bɛyɛ anigye. Sɛ wohwehwɛ Yesu Kristo na wodi n'akyi a, ɛda bi reba a w'abrabɔ bɛyɛ asomdwoeɛ. Sɛ wohwehwɛ Yesu na sɛ wodi ne mmaransɛm so a, ɛda bi reba a wobɛhunu ahotɔ. Sɛ wohwehwɛ Yesu na wodi n'akyi a, ɛda bi reba a yɛremfrɛ wo sigyani. Sɛ wohwehwɛ Yesu na wodi n'akyi a, ɛda bi reba a yɛrenka w'anim wɔ badwam. Na sɛ woampɛ no Na wanhwehwɛ n'akyi a ɛde bi ba wo bɛ su na ɔbɛka sɛ mehu yɛ anka saa berɛ no na aka akyire. Aka akyi. Owuo ntwa abrabɔ to. Dabi. Na mmom ɛbue ɛpono foforɔ ma yɛn, ɛma yɛ kɔm. Wo sɛ obi a ɔwɔ nkwa. Mma bɔne ndi wo so. Papa tua so ma me.
Nkyekyɛmu nnan.
Na yɛn a yɛte ntomadan yi mu yi. Na ntomadan yi. Yɛsi apini.
Yɛsi apini. Na ɛhyɛ yɛn so. Na ɛhyɛ yɛn so. Tie!
Honam no ha yɛn. Honam no teetee mma yɛn kwan ma yɛnyɛ deɛ yɛpɛ sɛ yɛyɛ. Paul se, Papa a mepɛ sɛ meyɛ no, mentumi. Honam no akɔnnɔ no teetee yɛn. Enti yɛte wei mu a yɛsi apini. Yɛsi apini. Ɛnna osisi, ɛnna mm. okotodwe, ɛnna misei. Mm. Wo ho ntɔ wo da. Hmm. But saa ɔhaw no nyinaa no ano yie ɛne sɛ wobɛbɔ ɔbrɛ wɔ awurade mu na wawu na wakɔ heaven. Amen.
Na ɛbɛkyɛngye no nyinaa. Amen. Mm -hmm.
Ɛfiri sɛ. Ɛfiri sɛ. Ɛnsɛ sɛ yɛbɛda adagya. Ɛnni sɛ yɛda adagya. Na mmom. Na mmom.
Yɛpɛ sɛ. Yɛpɛ sɛ. Yɛhyɛ foasoɔ. Yɛhyɛ foaso. Na nkwa amene deɛ awuo no. Ama nkwa amene deɛ awuo no. Enti deɛ ɔtena ase yie ma Awurade. Deɛ wahunu Kristo na wafa no ayɛ ne wura ne ne kra agyenkwa no. Nokorɛ sɛm a ɛwom ne sɛ. Kristo de ne nkwa no bɛmene owuo. Amen.
Mhm. Nkyekyɛmu num. Nkyekyɛmu num. Na deɛ wɔasiesie yɛn ama saa adeɛ yi mhm. ne Onyankopɔn a mhm. wɔde Honhom no bɔhyɛ nso ama yɛn no. Nkyekyɛmu nsia. Nkyekyɛmu nsia. Mhm.

Ɛnde agye sɛ yetu firi saa fie yi mu na yɛatumi ayɛ dɛn? Akɔ. Enti hwan na ɛkaa sɛ owuo na ɛtwa abrabɔ to? Owuo mmom tu yɛn firi efie wei mu, efie yi a mete mu kasa kyerɛ wo yi, owuo tu yɛn firi mu, na mmom ɔde yɛn akɔ yɛn fie wɔ Onyankopɔn nkyɛn. Enti yɛ, yɛyɛ nnam daa. Saa. Yɛhyɛ yɛn ho den daa. Hyɛ yɛn ho den. Ɛfiri sɛ yɛnim sɛ yɛte fie mu wɔ asase yi so, mm. yɛyɛ dɛn? Yɛnte fie wɔ Onyankopɔn nkyɛn. Yɛnte fie wɔ Onyankopɔn nkyɛn. Let me give you this announcement. Yɛyɛ ahɔhoɔ ne amanfrafoɔ. Mm. Yɛnnuru fie. Yɛnnuru fie. Ɛberɛ dodoɔ a yɛte saa nipadua mu. Yɛnnuru yɛ. Yɛnnuru yi. Mm -hmm.
Yɛnte fie wɔ Onyankopɔn nkyɛn. Yɛnte fie wɔ Onyankopɔn. Ɛfiri sɛ. Ɛfiri sɛ. Yɛnam gyidie mu. Yɛnam gyidie mu. Na ɛnyɛ aniwuo so. Ɛnyɛ aniwuo so. Na yɛyɛ nam. Na yɛyɛ nam. Na ɛyɛ yɛn fɛ mmom sɛ. Na mmom ɛyɛ yɛ fɛ sɛ. Yɛbɛfiri nipadua mu fie ha. Yɛbɛfiri saa nipadua yi fie yi mu. Akɔ fie wɔ Awurade nkyɛn. Na yɛakɔ fie wɔ Awurade nkyɛn. Hallelujah.
Ɛyɛ yɛ fɛ na yɛnni agyina sɛ. Ɔdɔfoɔ tie, mammɔ wo ahintasɛm bi, deɛ ɛyɛ agyidifoɔ ahotɔsoɔ ne sɛ ɛda bi reba a, efie a yɛabɛhan wɔ asase so yi, yɛbɛtu. Yɛbɛtu. Yɛde asase adeɛ bɛma no. Saa. bible sɛ ɔsɛ dɔteɛ san kɔ dɔteɛ mu yɛ han dan no firi dɔteɛ mu nti ɛwɔ sɛ yɛtu ne ɛde asase dɔteɛ san yɛ de ɛde ma no na mmom anigye sɛm ne sɛ yɛtu yɛ firi saa fie mm. asase so fie yi mu a mm. yɛwɔ ɔsoro fie ɛtenam na ɛno na yɛduru a yɛduru yɛ kurom but ɛnyɛ obiara na yɛtu no wɔ ha a ɔbɛkɔ hmm. deɛ ɔtena ase ma awurade deɛ ɔfa kristo yɛ ne kra gye nkwa no nante sɛdeɛ ne mmara asɛm si teɛ hmm. ɔno na ɔbɛtumi asan akɔ te sɛ dɛm ka kyerɛ no wobɛtumi ayɛ adwuma wɔ mines mu wobɛdi sixty years sɛ kɔ pension mm. saa berɛ na wɔ sɛ yɛde wokɔto fie ase ɛfisɛ woyɛ nkrataasɛm mm, basaa enti yɛ mu dodoɔ no nso yɛbɛwu a mm. ɛwɔ sɛ nka yɛkɔgye yɛn ahome saa berɛ no yɛde akɔto amaninya oh. kuro all because of bɔne ɔdɔfo ɛmpɛ bɔne ne ne ntena mm-hmm. kyiri bɔne tua bɔne Bɔne nyɛ ade papa biara wɔ onipa akwan mu. Deɛ ɛyɛ wɔ onipa akwan mu nyinaa sɛ ɛma onipa wu sɛ ɔdebɔnyɛni na ɔkɔbrɛ wɔ asamado, kɔbrɛ wɔ gya mu. Na deɛ ɔtena ase ma Awurade no, ɔse, na ɛyɛ yɛn ani gyina sɛ yɛbɛtu ɛfiri fie wei mu oh. na yɛakɔ ɔsoro Onyankopɔn nkyɛn. Onyankopɔn nkyɛn.
Anapɛ hwan na ɛpɛ Onyankopɔn nkyɛn akɔ? Hmm. agye sɛ wotu firi fie wei mu. Saa. Si yɛn ntu mfiri wei mu a yɛntumi nkɔ. Yɛntumi nkɔ. Na wahyɛ ɛbɔ so sɛ ɛyɛ dɛn yɛn ara a yɛahyɛ atoɔ sɛ yɛbɛtu yɛn afiri mu. Yɛbɛtu yɛn.
Na ɛno akyi na atemmuo wɔ hɔ. Saa. Anɔpɛ abrabɔ bɛn na wotim? Mm. Wosɔre a deɛ na wode w'abrabɔ yɛ? Saa. Ɛneyɛ bɛn na woda no adie? Mm. Anso abrabɔ a yɛrebɔ yi, ɛbɛtumi de yɛ akɔ agya no nkyɛn nkyekyɛmu nkron. Nti nso yɛbɔ mmɔden sɛ. Nti yɛbɔ mmɔden sɛ. Sɛ yɛwɔ fie o.
Sɛ yɛwɔ fie o. Sɛ yɛfiri hɔ o. Sɛ yɛfiri hɔ o.
Yɛbɛsɔ n'ani.
Yɛbɛsɔ Awurade ani.
Nti ɔdɔfoɔ tie me. Sɛ yɛwɔ Awurade nkyɛn o, mm. yɛnkɔɔyɛ o, yɛbɔ mmɔden sɛ yɛbɛsɔ ɔno na yɛpɛ sɛ yɛkɔ ne nkyɛn no yɛbɛsɔ n'ani ama sɛ ɔno pɔn yɛn firi ha a, wagye yɛn ne yɛatena. Enti sɛ yɛansɔ n'ani na sɛ yɛbɛsɔ wiase ani a, hmm. wiase bɛgye yɛn na yɛbɛwu a yɛntumi nkɔ ne nkyɛn. Yɛn mu dodoɔ no ara yɛ sɛ ma menyɛ biara ma hmm. menyɛ biara na awurade na ɔwɔ he ma meka asɛm kyerɛ wo ɔhwɛ wo anapa ɔhwɛ wo awia ɔhwɛ wo anadwo onua ba a wote korɔno mu wote adwamanbɔ mu wote nsa nom mu Onua baa a wote akayɔ mu, wote mpaapaemu mu, ma menka asɛm nkyerɛ wo, bɔ mmɔdene sɛ wobɛgyae ne nyinaa gu wɔ na wasɔ Awurade ani. Hmm. Bɔ mmɔdene sɛ wobɛtwe wo ho afiri saa nneɛma no nyinaa ho na wasɔ Awurade ani, ɛfiri sɛ sɛ yɛwɔ ɔsoro fie no mu o, sɛ yɛwɔ asase fie mu o, ɛwɔ sɛ yɛbɔ yɛn ho mmɔden sɛ yɛbɛsɔ n'ani. Nkyekyɛmu du na mfa mu kasa. Nkyekyɛmu a ɛyɛ du. Mhm.
Na etwa sɛ. Na etwa sɛ.
Yɛn nyinaa kɔpue Kristo atemmuo adwa no anim hɔ. Etwa sɛ yɛn nyinaa kɔpue Kristo atemmuo adwa no anim. Yɛn nyinaa no, wɔn a wɔawu o, wɔn a wɔte ase, yɛn nyinaa, Yɛn nyinaa. ɛwɔ sɛ yɛn nyinaa yɛkɔpue Kristo atemmuo no anim. Na nti deɛ wawu o deɛ ɔyɛ dɛn na ɔkɔpue hɔ bi? Kɔpue hɔ bi.

na wu wɔ Awurade mu, na woakonya ɔsoro fie no atena mu. Ɔse, na ɛberɛ bi ɛreba a, ɛtwa sɛ akra nyinaa kɔpie Kristo atemmuo dwa no anim hɔ, na yɛyɛ dɛn wɔ hɔ? Na obiara anya deɛ ɔnam ne nipadua so yɛeɛ no. Na obiara anya deɛ ɔnam ne nipadua so yɛeɛ no, papa oo, bɔne oo, sɛdeɛ ɔyɛeɛ no, wanya so akatua. Ɔdɔfoɔ, Awurade nhyira wo. awurade nti n'anim nkyerɛ wo yɛbie phone lines no ato mu frɛ na berɛ a dwumadie no so ɛwɔ sɛ ɛwɔ sɛ ɛwɔ sɛ yɛn nyinaa yɛde yɛn nipadua no kɔpie kristo atemmuo dwa n'anim na sɛ yɛkɔ kɔpie hɔ a deɛ obia nam ne nipadua so ɛyɛɛyɛ no papa o bɔne o wɔnya so akatua